Chuan tunlai chu kan buai thei lutuk a, birthday te una an dap that loh bakah umm happy birthday min kanin nizan kanin damdawiinah a lut leh chiah a, a dam tha lo a, keimah ka sumdawnna velah ka bungrau a rawn thleng bawk nen ka rawn vlog hman lo va, vawiin chu ahh a remrem karh te hian ka rawn ti lang tawp ang aw. A thawh dan a zir in a then khan in cabin crew i chan lai i nih lai a chet chhiat na rawn sawi rawh tih mai a rawn ti a emaw the story of my life umm ka chan chin za vai in ka naupan lai atang a rawn sawi rawh tih a min ti a eng nge in hriat chak zawk te kha comment ah lo sawi ula in hre chak ve ve a nih chuan. next video te pawh la tih thei tawn a mahse vawiin hianin ka mi pahnih hi ka rawn ti ve ve kher lo mai thei aw ka fate an dam that loh vang leh ah an mood a off a an pang chan deuh a an tah vak vak hi chuan engmah tih theih loh thin a an rawn thawh vel a tihian nebulizer te kan hi panga tih tur kan nei teuh a ka rawn lang leh ang ka identify anga. Aww kan in ka in siam zo chiah a vawiin chu hospital lamah bawk kan tuan leh dawn a ang tiraw tunge damlo kha rawn hawi teh se.
Kei ah leh a u. Hei hi dam lo leh pek a, a luak vak a chuvaiin hospital ah kan kal dawn a. Hei te hi chu a dam chiah avangin kan suai ve tawn no a, Pempom pa hi chuanin ahh vawi chu kan buai leh mawp mawp dawn a, Bawipuia hi. Enge an lo admit dawn em dawn lo em kan la hre lo va, chinah a luak vak a chuan Nana va hi school ah kan thlah ang a tiraw Nana? Chuan Vawipuia hi chu kha lo hnaih suh u ti khan ka ti chang kan in entir ang tiraw baby Damian, Damian-a chu kan kalsan ang a mut kawr a la ha a Tem tawm pa, tem tawm tawm. Chuvangin thil kha chu rawn sawi let. Na hun kha ka neih ka ring leh chiah lo deuh a.
Bawihtê,
a u tu nge sawt ngai kha la hawi teuh? A u.
Nang pawh sawt i ngai chawi ei lo a. E. E a.

Buti ama hi mawi ti em ti hian ka mawi em mawi min ti ni chu Buti ten min thau tha kung kung bawk a kekawr te pawh hi medium te hi kan tawt tan tawh a.

Aii i dam lo a, i khaw ngaih lo mi a, i sawm u reng saw. Aii i sawm aw. Rawh aii i sawm aw, oxygen nen te awm a nia aw. Api hi heta kar hmasa kan awmna hluiah khan a awm ve a, sick room ah. Mahse buaipui hi chhung hi lut ngawm tlat lo. Api khanin.

Tunah hianin inah ka haw chiah a, kan buai lutuk a, ka rawn vlog thei ta lo va, kan hrui lawk. Bawihpuia khan lo admit a nih chu a bank dar te kha a lo vung deuh a, tin amah kha chau lutuk a, drip te a ngai dawn a, chuan. Hetah inah naute ka kalsan avang khanin Damian-a pawh i hnutel a, hnek bakah kha mahni lawk khan damdawiin atang kan chhuak a, umm damdawiin awmpui te hi engtin nge kan la sawi fel lo a, kan buai thei lutuk a, rawn vlog ve hi ka duh thin, takna chu request chetamna chu kan tan hian harsa reuh lutuk a. Kan dam that chhung zawk khanin ka sumdawng ve leh mawlh mawlh bawk sia. Mahse, ka video te pawh hi a hmuh nawm tur chuanin kan la hrisel tawk lo lutuk a. Chuti chunga min lo thlirsak a, min lo subscribe thintu te inchungah lawmthu ka rawn sawi e. Aw chuan kha in hmuh ang khan a pi kha damdawiinah a awm bawk a, Bawihpuia tunah an awm ve leh mek bawk ang a, kan buai nawk nawk dawn a. Ih, hei bak chu ka rawn vlog chhunzawm tawh lo mai ang a. Ih. Thawihin atan chuan tihianin ka videos chu ka rawn ti tawi tawp hrih phawt ang aw, min lo tawngtaipui ve dawn a nia. Umm nakinah kan rawn dam that leh hunah theih ang angin in duh ang te, comment a in rawn request ang te kha rawn tih hlawhtlin vek ka tum dawn a nia aw. Bye bye phawt ule. Kan video kha kan ti tawp na chu kan rawn continue leh a. Damdawi ina admit zawk kha David a nia hei hi Daniel zawk a nia. School atang min rawn call a dam lo a an lo admit ve leh a hei kan rawn update ve vai. Kan chhung ka hostel. I hla nanau a hi rawn awm belh ringawt a, an admit a. Mite lo hei teh.
Hian Bawihpuia'n rip a khai mek a.
Kan dah chhun daih dawn nia. Nakinah. Baby a rawn phei ve leh anga baby kha ama tel lo khan awm thei si lo a tiraw kan awm ho vek dawn in chuan pa te nen ama te nen bawihpuia te nen nanau te nen bawihpui hi tlemin a chau deuh zawk a nanau a aiin. A bai theih khawp mai tunah hian kan luh vek avangin hei sick room ah kan leng lo a cabin ah nen kan awm kawp dawn a hmanah a mu chiah a cabin lamah kan mut dawn a chuan min admit chhan ni deuh ber chu a result ah chuanin a an pahnih hneh hianin zun kawngah a hnai a awm a chuanin-- An zun kawnga hnaiawm bakah bawlhpui hi bank dar a vung a umm an white blood te a lo sang a crp te chuan cabin chhung erawh hei hi keimahni ni lo hun a ni lo a kan lut a. Cabin one ah zawk kan awm dawn. Hei hi Serchhip Hospital Civil Hospital cabin a nia ahh tihian cabin ah leh saw tah sick room ah han kan kal pawlh dawn a nih chu Mawihpuia kha sick room ah a awm e tihian bathroom awm.

Ni hei laiah chuan hian a zal thauh thei a. Sehchhip Hospital he lam hi bazar piah deuh Aizawl kal tur chuan he lam atang hian kan kal thin. Ni hi atm hnunglam atang chiah chuan a ui lo ang kan pan chu a hnunglam hi kan lo la nge hei.

taxi stand a nia helai hi chuan ti lai hi auto stand bazar lan dan mek nia thlenga tu emaw hian min lo nghak thlel lutuk a min hmuh vel leh khan a tapa chu pawp mah alo dut tawh lova ama kha alo ngai tawh a.

Damian-a khan ama kha a lo ngai ve tawh lutuk a, tichuanin ahh ni te pawh ka lo dut tawh lo a, then veleh khan kan inawrh nghal a, tiraw? Damian-a hi maw hi a sel a, ute thawmhnaw tur kan inpack ang, tiraw?

Kan siam zo va, aw chuan ka insiam hlan khan Damian a hi lo mu hri la fel lutuk a, lo mu tui lutuk a hei. Tikhan Dawina khan ka kal leh dawn emaw ka tih kha ka kal dawn ta lova. A pa in a riahpui dawn a, Vawipuia kha. Vawitea kha a pi in, a pi mah hmingin a awmpui dawn bawk a, a ni Daisy a awm bawk a nih chu. Chuan tihian Damian-a nen inah kan lo awm dawn a ni. Naute hi nia sensitive em em a, natna dangte kaichhawn leh te kan hlau ve deuh bawk sia. Ka buai lutuk a ti hian in tih fai te ka duh ve tawh dawn a ahh ka video ka tih tawp ka tum zet a ka rawn continue leh chhan chu a kim chang lo em a kan zin ang lo deuh khan kan awm lut ta deuh vek sia ka rawn update ve zai che aw kan dam thei nan min lo tungtai pui ula tichuan in umm. Kan dam that vela video in hmuh chak te kha comment ah lo sawi u la aw. Chuan min la subscribe lo in awm chuan khawngah in min lo subscribe u la umm min lo like sak theuh u la han video te kha chuan a theih theih in min lo comment sak in min lo share sak dawn nia aw kan video te hi ka lawm e bye bye u.